my country people and welcome back to my channel today Phyna don't come out come thank god over wetin happen with her for the gig where we say she go for delta state and also soma don't come out come reveal to say smoking im dey plan to stop am and lastly urea don come out come lament about di spike of um goods di prices of goods for Nigeria so of recent as we all know dollar continue to dey go up and e no get wetin anybody fit do apart from to dey cry online and to dey do um how dem dey call am protest um so uriel na come come out come explain wetin happen to her say she go supermarket say she just come back from uk she come nigeria um come back from uk december and she go supermarket to go buy her favourite shower gel only for am to reach there the thing don um the price don be times two so she come gas to remove the things wey be say dey inside the basket wey be say she dey buy the items dey put inside so she come say my favorite shower gel went from 4k to almost 9k abeg o oh, i just left nigeria december na me that never checks price when shopping today i'm asking cashier to remove items shame catch me today small after the ordeal someone ask me for selfish cos he con con say gym membership and working at at home biko the truth be say whether you be celebrity whether you no be celebrity o the spike of prices and everything the dollar going high e dey affect everybody in Nigeria na only God fit save us for this country right now because things don really go from bad to worst so unto Usman matter as we all know Usman na smoker yes so him don come out to come explain wetin dey sup with am say him wan change so him come come come say Gado quit smoking cigarette and it's so hard if you successfully quit I need tips biko. You know say people wey be say dey smoke um dem dey really believe say na happy life, say dem dey enjoy something, na something wey dey great. Addiction na very serious issue. Once you dey addicted to something, it might not even be smoking, it might be watching of movie, it might be watching of um wetin dey call am um X, it might be a lot of things, it might be drinking, it might be eating so so food. Some people dey dey eat a lot. So all those things na addiction wey be say person need to really work on. If you check am well, you go see say some people

na we be say dey live for Delta state especially Warri gangan you go see talk say a lot of kidnapping dey go on for there and I no know whether the government for there whether they no dey do anything about am everybody just keep quiet dey allow things dey spoil dey go. So she come come she come say did we just escape a kidnap I'm shaking so she come come come explain wetin really sup that day according to her she say when they reach delta she na um gig na im dey take go and na im convoy suddenly one of the car drift comot for road which which come cause small accident wey be say e come happen for the road so the rest of them when we say they for there come talk say make dem stop to see wetin dey sup for front since night don dey come um two of the cars wey be say dey follow her and her own car dey come talk say make dem go ahead because night don already dey come you know say night for Warri e no really make sense na very dangerous zone as they dey drive dey go front four cars wey dey front of their own come find out talk say dem just open their car, the kidnappers come and open those people car, the four cars wey dey front of her like this, open their car, they carry all of them, they comot so. Na so all the whole car come dey turn around, dey move back to where they come from. The truth be say if you never encounter armed robber for road before or kidnappers for road, you no know wetin God do for you and I pray make nobody don encounter that type of thing because e get the time wey be say for Warri when I dey me and my friends we dey come back from somewhere na exactly this thing wey Phyna talk so na im sup. as we just dey come dem put barricade for the road as we dey drive our motor dey drive dey come na we no know na we dey on speed since na express na so we come hit that first we, we hit the barricade wey dey for there the second motor come come come hit us for back na so the thing come push us over before we know we never even recover from the accident o they don use gun hit the the the be glass so na so e dey be for that side o me my own my own wetin even sweet me that day na be say God save us uh-huh. then eh, worry thief all of us know us no, there's no need of us sugarcoating it worry thief once they thief something from you if you do not they leave you like that they go must that shook you something or if you be man if you be woman they go one rough handle una so na so e just be for that side so not be small uh, thanksgiving thing i go do so she not be small thing and god save her life so after the gig now she come dey come back so she come tweet um one tweet like that wey be say come make people come dey vex for her so she come come come say I have never been this eager to leave a state after a gig so as she tweet this thing people come dey drag her talk say wetin you mean by that no be kwale you grow up from as we all know kwale na for inside delta state so fina making this statement come be as if she dey mock the state where we say she come from say after all na there na you grow up even though say you dey claim say you be benin but na for delta state na you grow um, take become wetin you become so so wetin you mean by say you are so relieved just because you go lagos of recent or because you don dey drive big car all those type of thing so na so the girl come delete the tweet so that peace go reign Well she might have grown up in in Delta but e no really mean to say the people wey be say dey kidnap people for there, dem no care whether you grow up for there, dem no care whether you be indigene, their own na just to kolobi you, use you take collect money which is very terrible. At the end of everything, me I dey glad say she dey safe and she's back to Lagos safely. So make we make everybody stay safe out there o, um una take care, una bye.